naonchokire iga ntabwati tukia. Mbuya mono Yeso, Yeso atogigwa, etuki neche ekero Yeso agocha egere atobe kora abayia. Tiga tomanye ng'a onye Nyasaye Yeso ogochi gocha, egento ekemo nkebe, ntobe abayia, ntokoba aba tore bono, abasirire bare ba baike bache komoigw komo komenya nere. Yeso buna Luka ikomi na isano agoteba, abanto mbare ebisaku abanto batano, ebinto bitano abanto basirete agoteba, Luka ikomi na isano ebiungo inye, egoteba oyo osirire. oyo aka abanto nabo bare ase emerongo kianda na kianda lakini yakogenda korigi bari na baratware emerongo kianda na kianda lakini agochia korigi oyomo oria osirete inki nkoteba. eng'ondi eria ensiru, noyo ere isiko aria, na omonye omo- omorendi bwe chingo echi echi bwechi bwechi eching'o eching'ondi chiria yakogenda ochia korigia eria esirete, otiga chiria chire nyomba, takogoka mpaka onyenyorire goika engaki eria yatokire, yakogenderera korigia. togende korigi baria basirire, mpaka batokire, bacha ase omonene, ching'o e- eng'ondi eria ensiru nero tokorigia. Baria basirire, mbaria barenge gocha ekanisa lakini mbari gotoka mbari gocha kanisa, abande babatisetwe lakini mbanya gocha kanisa. Barenge begokora egasi y'ekanisa lakini mbayo abarwani lakini mbayo igocha kanisa rero. Abana baito bachaka koba abarwani lakini bagokina batama korwa ekanisa abwo nabo tokorigia goika tobaikere. Mbamaeti buna bakoirana lakini goika tobaikere. Ching'ondi chinsiru igochita gotagete aye inche naye, egere tobaikere tobatebie obwanchani bw'Omonene, nabasa gocha Nyasae nababere ekiagera iga atwanchete, gitoretigane.

tari engo tari emori esirete, eng'ondi ensiru, ne eria esirete kare are mono echire eyamenyire aria isiko yanorire yasirire teri konyara gocha ase enyayo y'omonene. eng'ondi eria yagotire yate tageti koirana naende gocha iga iga ase yaruete, rakini bwebire yebire ng'a ase yarenge aiga, omorisia aye konyerageria.

gatagete kobabera kobarenta ang'e nere, egere omanye ng'a ekero bare na okogania nao nabaikere. Tiga bache ang'e babe ne ching'ondi chinde chiri chia omonene atebire ng'a inchuo mobe amo na inche mwe mwegokie enyomba eria omonene arosirie. emiaka yonsi moche koegokia. Yang'ondie chinsiru igo chitagete abanto bamanyete buna bakobairania omonene okorageirie oyo akobegete endagera emesa. Egere oaba eng'ondi ensiru, mobwate mobwate chigari emotagete moriinie ching'ondi chinsiru, egento egetang'ani goika torente obwanchani ase baria basirete. ching'ondi echimia emia emerongo kianda na kianda chire enyomba, nchiri na amang'ana, echi chiri chinkong'u nchiri chisirete, eng'ondi eria eyemo esirete ase emia, na eyaro totagete goikera, ing'a ing'o omoiri obo mbaro norori, naye oria omokristo. Esianana nere komoikera buna bachiete totaete komanya ng'a ng'aki batamete egasi yao nokobabwate okoboko obarente ase omonene obabente nyomba. Togoikera aa ching'ondi chinsiru ase ense eye, ase ekenyoro giaito, tiga toteme gote gokora ege ebinto bia obomaene goetera ase obwanchani bwa omonene, ototagete tobaainyori ng'a

Baanchete gokora ebinto ebiao kobua obwatia emang'ina amache eme eme ama omoroberio gose oko okogania kwa omonene, buna yeso agototebi ng'a onye konyanchete bwatia amachiiko ane. Ekiagera asare omogoko noro ororo ase mwanyabanto atanyare gotwara otari ase omonene. Ekero ore ime ya kristo igo ore egento ekeyia ebikoro bionsi bire bigosira ekero okomenya okoba egento ekeyia ase omonene. esiringi eria esire tetemanyeti ng'a nebe egento ekeyia gesa gesa gesa gocha ase omogoko okoboko kwa omo kia omo kia omonyene ekiagera omonyene nake gacha ase agiya momanyete bo? Ntaete momanya iga. amatuko amange abange baito itomanyete obomaene ntotageti koancha komoteba ng'a ntomanyete obomaene. Abange baito ntotageti ntomanyeti obomaene ekiagera twatakire gokora ebinto chinchera chiaito. buna esabato ere yogokumia, buna esabato buna ere enga yogokumia, naende buna ere engencho ye enga ene ye enga engiya ko- korenda esabato, goika tomanye ng'a nokonyuoma nabo kore igo, esabato na obomaene.

Na bonde abe omonto okoragera endagera engiya, lakini ngokora ebinto ebibe, ngoko- nde omocha mbwate obororo, mbwate emechando, nonye na ekero ntari inchara, lakini mbwate ebinto binchandete omotwe one.

Nyasae agoika agoonchore obogimu bwabo. Batarisikorwa nebinto binde ebinene ogokora, okwenda yonsi na bekogoteebia ng'a gento egento egetang'ani, esiringi eria esire eyatagete komanya ng'a Nyasae agokorire kende ime yao.

Chitabi chiane nechire mamincha kera engaki, lakini namanya ko- lakini ningende goteba ng'a inche nomwana o Nyasaye. See, I can't say, Onye Nyasaye ogokora ogokogera kwa- kwa- And I'm still snapping. kwatwara obororo, nki ngochera ase komoro- komo- now every now and then we komo- lose it, komotegerera? but, but I can't,

Ekiagera Yeso onye ise tari tari omobwatani o Nyasae, iga mwana agagotebia ise ng'a nomonyete tata bori, inki gekogera otari omotogia omonene? Ng'a ebinto biane ekiagera tintageti togambe naye. Abaminto tiga mbatebi iga, chisokoro nchire aye iga, ekiagera chisokoro echi iga echibwate obwanchani bwa omonene, batagete korenda omwana amanye ng'a tata na sokoro na omonto omanyete oyo omonene, Aba nabagotaga koba buna sokoro, ekiagera sokoro iga are omwororo obwate obwanchani. Igo goika tobe abanto tobwate obwanchani ase ase obosio bw'Omonene. Goika togosaba Omonene, ntogotebia abana ng'a ingenderete kogosabera, genda buna kwatagete na inche redi tiga ngende kogosabera. Lakini ebikorwa ogokora iga bire ebi'amamincha bi'ogosaba, ebimbi igogera omwana oyio ache ase Omonene. Lakini omwana kamanyete ng'a mbwegenete Omonene, nere iga agwetigana aiche asore, egere omosabere, egere abe buna ore omwegenwa Omonene o Tata ore igoro. gokora ebinto ebiya ase ense, egere baria batamomanyeti Omonene, gose babwate etang'u tang'u, bamanye ng'a Omonene nigo agakora ebinto ebiya ase obosio bwao.

Ekero kwabekire ebinto kwabekire ase omwana oo, mbirente obwanchani ekero omwana oyio agokina nere, gose iga bararore ng'a nagokire ng'a tintake ti- tintageti goikera tata ekiagera tata takorete binto bironge ase 'nde. Abaibori amatuko amange togwenerete koorokia abana chinchera chingiya. engencho ekogera abana abaito bare ekanisa ime rero iga, nase engencho tore ekanisa ime, togendererete koa Nyasae ase obosio bwabo. Ekero batagete ebinto ebiya, Mbari gosaba inse ebagosaba
igoro yao buna gwakorire obwanchani ase bare. Abande bakorangeria bagoteba baba imbwate obokong'u. Nonya ekere nkorere gento gete na gento gete kiegere amatuko amange nibakwebang'a ekero ogosaba ebesa togocha koirania.

Abande tore buna intwe twao abana b'abanto bande, omokori egasi ogokorera iso gose abaibori bao, iga abwate endagera enyinge kobua aye omwana oye oria ore nyomba y'abaibori. Inki gekogera ase engencho totari kobwatia amachiko y'abaibori? Rika torangerie ring'ana riaino ria Yeso Kristo. Abana abasio basirete bagochie ekanisa abanyene bakingenka batataeti koigwa Omonene, batataeti koigwa omopasta, omopasta akorandia chinsa chinyinge, chintareti chintaikobera sakani.

moire as'amagega

Goikaransete iga iga bwegenete ng'a Nyasae nomotongi oo, naende nere orobago rwao, nere obotamero bwao.
Omwana omoke.

Tambairane, rinde ekero bakoirana, intwe bara intwe baroserie endagera batanya koria rinde. that God is going to do with them what only God can do. Korigereria ering'ana eriga ria eng'ondi enoru,

Eng'ondi eria yaragerigwe yaigotire
neng'ondi yatigire ebinto bi'ense yabwatirie Omonene. Oranyore eng'ondi eye iga yanorire, onyerente ase Omonene, ekiagera yachire ase Tata oria ore igoro. Iga nkobainyoria ng'a eye bono teri ing'ondi ende yonsi, eye neng'ondi enyia, yaonchokire, yagenire Omonene, yaberire egento ekeyia ase Omonene, ekiagera tiyare goserekera obwanchani bw'Omonene na ogosesenigwa. Intete kobainyoria ng'a. Obaria basirire mbairane ase Omonene, na na amalaika na Omoika Omochenu, na enyo bonsi na bamalaika onsi mbagaoke, ekero eng'ondi ya eyemo ekoirana, eng'ondi eyio naye gose omwana oo gose omoibori oo omoibori oo gose onde bwensi omonyakanisa. Maete ng'amokerete, nakinetigwe as'enye ekanisa eyamanyete abanto tikwarenge goaka inkobi, gose goaka chinkobi abanto bande bagokorigereria ng'a inki oyo agoakera chinkobi? Tiga totebie omonto abanto bateba ng'a tori goteba are rugoro ye ekanisa. Ekanisa akinerete nabo yarenge igo, mbatageti gotegerera omonto oyo tai gokwana, bakoimoka bategerera, bachaka gori ruya, mbare goteba ng'a. Nki ekero na abanto aba bagokwana ebinto ebi tintageti koigwa ng'a Haleluya. Nanyorire ng'a abanto bande ba ekanisa abanyakanisa ebagochire bagosoa gocha ekanisa. Buna baganyete ekero agochia agochia kobambwa, igo ba abande baarenge korigereria, abange bache twanke komorora twanke omotebia ng'a to tiga ebinto ebi bionsi, teri teri engiya enche engiya, obomae kogenda gokwa. Nyasae igakogokigwa nokwegena kwaito, tomanyete ng'a kende gionsi gegokorekana gegokorekana ase obwanchani bwaye. Abande tonarete goaka omopira. omopira toa- namanyete ng'a ore ng'a, ng'a ga- ganyimanyete ng'a abanto baria bagwaka omopira ebakonyonsia, ekero banyonsirie, bachaka gotengana goteba ng'a twanyonsirie aa. Ekero banyonsirie, bagogete. Twensi pi twanyonsirie, twabuire, ng'aki bagokora bamanya ng'a ng'a ng'a bo etore egento ekemo, bachaka gotenga amo ekero banyonsirie gose ekero babuire. Ewiki engima igo bagocha amo. Ekero twabuire, tiga togende, ekero twebundise ng'a ng'aki togochi koserekea, igo igo tiga mbatebie omonene, tokoganya mpaka esabato ocha gotebia omonene ng'a Haleluya, achake gotogia omonene. Togia Omonene kera rituko, kera etageka agosesenirie, motebie mbuya mono. Togosaba bake Esabato omanye gocha gotebia Omonene mbuya mono. Aka eriogi na komogokia aande onsi asore, aase agotoririe, agokonyire, agosesenirie. Egento ekenene ng'a. Ekero rirorio ngoteba ng'a motware etabia ekanisa moganete gotwara eng'ondi entenenku ase ekanisa tomanyete ng'a nki omonene agochi gokora esabato egocha. Nyasae nache akore egento ki'ogokumi esabato eye, ntomanyete ng'a Nyasae nache atorie abange, na ache aakane chipiri chi'abange, na ache atorie chinkoro chinyinge chiasirire amatuko amange, ng'aki tochi gote gote goserekea amang'ana aya iga, igo togoserekea kera etageka kera rituko. ntokoganya bake ewiki ere, toko- aria aria aria twayaigwera nabo togotaka gokorera amang'ana ayio. Onye kwegenete, ng'a nyasae ngocha gokora are egasi ya ogokumia, ntaete omokia okoboko igoro, gaka chinkobi. mbarenge batagaete koimokia okoboko ng'a Nyasae nimagenire ng'a bionsi pi nonsesenie, tore ne chinguru nonyarera aye omonyene tata. Nyasae iga aganyete ebikorwa biaito, tomwegene, totebe Omonene nao ore. Tobasa koorokia ng'a gobwate obwoba gose oche ore oku tiga omanye ng'a omanyete ng'a iga ore tiyare. gokonyanya, ochake kwegokia ase engencho yo ogosesenigwa kwa Omonene. Bari mobwate oborito obonge, ekero narigeretie nkarigereria ekerore ngachia kwerigereria nkarora naende ndoche omorito onde. nigo obwanchete ebinto bie bikogo kogera onore, teba ng'a omonene nyasae, aye igo ore omonto ogwetayarisa ase obwanchani bwa omonene, ekero bagocha nyasae ngocha are, ekiagera nere osesenirie tokogera tokoigota. babwate eng'o- eng'o- eng'ondi e- eigotet- ege- eigotete, onye gochia goikera ching'ondi chirio chirio chire chinoru, nchirasira ekiagera nyasaye nore nachio nachio. Goika bwetayari ise egero ocha ocha buna ogochia gotenga ase eng'encho Nyasaye agosesenirie oyo ominto. Igo egotonyora iga, omomura oyomo akaigwa ng'a ogotenga nkoro ororo nomo na omosike nkobuga ore. Abana gochia kotobundisa baria buna ba togotenga. Mbakwa abana mbakoro kere buna ogotenga. momura omino oria osirete, twakagete ng'a okure, moyo are nere ore ime aye gotera, momura oria omonene agateba, ebuku egototebia, tatagete tatagete kogenda aria ase omwana omwabo are, Yeso ekero akoirana. abanto bange mbatame korwa ekanisa, abande togosomia ng'a ng'a ebinto ebio ebi na okworokia igoro ya ebango okobanga kwa eng'ondi eria ensiru.

omwana oye agoteba ng'a abana babere, oyomo omokega are agotebia omonene nkwanja korabera na inche, nkwanja gokwana na inche. Aye intwe abanyakanisa tore iga boigo, abanto bare ekanisa mbabwate obokong'u bare tiyare gotama ekiagera mbabwati obwanchani ime y'ekanisa. Enkoro yaito neri ng'a tiga tobe abanto tokobasesenia, tiga tobabe abanto tokoba toba koba tokobaorokereria enchera, eki ekiagera Nyas Yeso Kristo nere obotamera. Abande tokagete ng'a tore abayakobua abande, Ekiagera tomoeoga ng'a ase engencho tomanyete ekebuku korwa omochakano baka omoerio, igo tore abayayi akobuga abande, tiga tomanye ng'a Nyasae oria ore igoro iga abwate obwanchani omonene kera ase onde bwensi. Nyasae gakorenta baria bare babeire isiko aaria, abande ntotamete gotwara endamwamu ng'a obotari obwebarene bwaito. Abande nkoro torema aiga, ase engencho ya etabia yaito buna twachete maiga chire chimbe. Aminto. otagete togokonywa, totagete togokonywa ekiagera ntobwate eng'ana egotoinyoria. Enge eng'ana gekogenda kera ense egotoinyora ng'a tegoto inte inte eng'ana teigotoinyori ng'a intwe niga tore abanto abaya kobua abande. twensi pi na tosirete, lakini togotoorigwa nobwanchani bw'Omonene. Baria twensi pi togwenerete gotwara obwororo na obwanchani bwa Yeso oria okwete omosaraba, egere baria bagotorora barore Yeso ime yaito. Iga arwete igoro, agatigwa obwanchani bore igoro, agacha ense eye iga embe, igo agateba ng'a inche na omonto ntagete koikera ching'ondi chinsiru, igo ngocha iga baria batabwate obokong'u, na rero Yeso iga agoteba iga, tegerera. Gotaete ekanisa yaito eanche baria basirire, mogenderere korigia mpaka batokire, eira yane nigo egocha asore more. nomanyete omonto oyomo ase obongo bwao ime, nabo oranyore nomanyete omonto oo ase obogima bwao, gose ase omenyete, nomanyete omonto ore osirete. Otagete koba ogotoorigwa, na aye kabe omonto oria otagete koba ribaga ri'Omonene, egere obatoorie. Intagete gokobachiika motenene ase abanto baria Nyasae akobekire ase obosio bwao, omanye ng'a naye orabe egetongwa kia Yeso ase obogima bwabo. Nyasae okorangeirie oikere omonto gete, tenena. Nyasae ase erieta ria Yeso Kristo, ntomanyete eng'ondi ensiru, barenge gocha ekanisa lakini mbari gocha kanisa bono, babe bakabatiswa lakini bagatama Nyasaye gwatorangeire igo togende kobarigia tobaereranie, ntobamanyete ng'a nabo baraba abarito, mbabwate ebinto ebiao, totagete iga togende tobarigie, goika aho twabaeranire gocha asore. Twatwara ki'Omonene chinguru chiao, na obogima bwao ase chinkoro chiabo. Nabo tomanyete ng'a totakeire togo totebe totebie abande igoro ria ring'ana riao, Tata twetiganire rero iga, toorokie enchera, toe chinguru. nenkoro yogotebia abande. Abande ntobwate abachokoro abana baito onye nonya na omoibori gose omong'ina gose omogaka one, ekero twakorire ekanisa eye iga lakini mbari tageti gotegerera igoro riaye monene. tokonye Omonene ekero totware enkoro endabu, yokobaorokia obwanchani bwao, tiga totige ebinto ebinge, tiga tokore ebinto gwa korwa ase obwanchani bwao, biragere bamanye ng'a naye ogerete tore ase tore, ase engencho ya obwanchani bwao. Tiga tobe chinguru chiao ase ebinto onge, titobasa gokoa ng'a tore abaya kobua abange, nabo tomenyete ekani tokweire ng'a intwe tomenyete ekanisa ime ya ekero gose twakinete, rakini chitabi chiaito chire mamincha twabire. Oyambori ng'a aye tata, buna tata ogacha ogatoma omwana oo agacha agakwa ase ebibe biaito, omoisho omoika omochenu obe ne ememe yaito, tiga twetigane tata rero iga, tokore obwanchani ase baria abasiru, igo ore omonto bwanchete ebi abasiru. tiga tokoroe egasi yaito Omonene, buna kwayetoeire, ekeero obwanchani bwao bokorekane ase engencho y'erieta riao. Totagete okomochaka nomoyia. Ekiagera twe intwe nabamochie, taya omochakano omuya, ekero tokora obwanchani bwao, aande bionsi pi ebitogokwana na gokora, bitogie erieta riao, ase baria abare batoetanaine, barore obwanchani bwao, na barabwo bairane gocha asore tata. Mbuya mono tata ase okoigwa ogosaba gwaito, Twasabire na goaka mbuya mono Yeso, ebi gwakorete naende ebi ochia gokora ase obogima bwaito, ekero twasaba ase rire ya Tata, ere Omwana, na Omoika Omochenu. Amina. Nyasae abasesenie mpaka naende engaki ende. Mbuya mono abaminto mwensi. Nyasae abe nainwe. Amina.